яхшы гамәлләрне, яхшы сүзләрне генә бары тик кабул итә. Чөнки ул үзе яхшы һәм шушы ярата, сөя, кабул итә яхшы гамәлләрне генә. Э, гамәлләргә килгәндә дә, сүзгә килгәндә дә һәм шулай ук э, ни мәсәлән, начар сүзләрне, гайбәтләрне, кеше рәнҗүтене, шундый бозык сүзләрне берсен дә кабул итми. Киресенчә әле гөнаһ кына яза, Аллаһтан ачу чыга. Һәм гамәлләребез кылганда да, эшләгәндә дә ихластан динебездә булганча эшләнергә тиеш. Шул вакытта гына яхшы гамәл була, шул вакытта гына Аллаһ Тәгалә кабул итә. Һәм шулай ук ашаган ризыгыбыз да хәләл, яхшы ризык булырга тиеш.

ризыктан соң, хәләл ризыктан соң изге гамәл килә ди. Бу күрсәтә ди, әгәр дә безнең изге гамәлләребез кабул булуын теләсәк ди, без бары тик хәләл яхшы ризык белән генә тукланырга тиеш. Әгәр дә без харам ризык керә икән безнең тәнебезгә, Аллаһ Тәгалә безнең изге гамәлләребезне кабул итмәскә мөмкин. Чөнки Аллаһ Тәгалә яхшы яхшыны гына кабул итә. Һәм

Шуннан сынды бер кеше ди, озын сәфәрдә ди, аның ди чәче тузанланып инде, теге тетрәнеп нитеп бозылып беткән ди инде. Хам ди, ул ди бәребер ди, шушы шуңа карамастан ди, э, кулларын күккә күтәреп, "Я Раббым, я Раббым" дип Аллаһтан ялвара ди. Әмма дә ләкин ди, "Ва мат'амуху харам", аның ашаган ризыгы харам ди. Вә мәшрабуху харам, аның эчә торган суы харам ди. Вәл мәлбәсуху харам, аның киеме ди харам ди. Вә гудия би харам. Хам гомумән харам белән генә туклана, харам белән генә кәсеп итә ди. Фә әннә юстәҗәбе лизәлик? Шундый кешегә Аллаһ Тәгалә җавап бирәме инде ди? Пәйгамбәр саллаллаху әйтә. Менә бу хадистән бик күп файдалар чыга. Әгәр дә безнең үткән дәресләрдә мисаллар китергән идем бит, тирәнрәк өйрәнербез дип, имә. Менә догабызның кабул булуының иң зур, иң зур бер сәбәбе ул халал ризык. Әгәр дә без халал ризык дигәндә, моңа ашый торган ризык кына керми, гомумән халал кәсеп керә. Мәсәлән, ризык дигәндә ул йорт та, машина да, кием дә ул гомумән ризык дип әйтелә инде безнең динебездә инде. Бөтенесе ризыкның үз эченә ала инде. Менә шуңа күрә, әгәр дә безнең киемебез, мәсәлән, харам малдан алынган икән, без шуны киеп йөрибез икән, Аллаһ Тәгалә безнең догабызны кабул итми. Мәсәлән, э, урлап алдык ди мәсәлән киемне ул харам безгә урлап яки талап алдык я рибага алдык мәсәлән кредитка имә шуңа шул кредитка киендек анда әйберләр алдык менә шушы харам малдан арындырганчы аллаһ тәғәлә догабызны кабул итми шуңа күрә әгәр дә дога кылабыз кылабыз икән аллаһ тәғәлә җавап бирми икән без уйларга тиешбез. Берәр кая харам гамәл эшләмәдемме, харам ризык ашамадыммы, шушы кәсебемә, малыма, акчама берәр харам акча кермәдеме дип без үзебезгә сорап йөрергә тиешбез инде. Бер сәбәп булырга мөмкин, шушы харам ризык керүендә безнең догаларыбызга җавап булмаска мөмкин. Һәм тагын моннан э, ни нинди файда чыгарабыз? Сәфәрне китерә. Ни өчен соң? Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм сәфәрне монда китерде именно. Сәфәр вакытында ди, тузылган чәчле ди кеше ди, кулын күтәреп дога сорый. Сәфәр ул доганың кабул булу сәфәр вакытында дога кабул була. Менә безнең пәйгамбәр саллаллаху әйтте, сәфәр вакытында кылына торган дога ул киртәсез, ягъни кабул була торган дога диде. Шуңа күрә без сәфәргә чыгабыз икән, без догада иҗтихад, тырышлык кылырга кирәк безгә. Күп итеп догалар кылырга, чөнки мусафирның догасы кабул була. Һәм икенче әдәбе дога кылганда кулны күтәреп Аллаһтан сорарга кирәк. Ягъни кулны өскә күтәр. Бу икенче әдәп булып тора. Догабызны сораганда, шушы өскә Аллаһ Тәгаләдән күтәреп сорарга кирәк. Менә шушы хәдистән дә галимнәр әйтә. Хәм я Рабби, я Рабби, ягъни берничә тапкыр әйтергә кирәк. И Раббым бер Аллаһ, и Раббым бер Аллаһ, и Раббым бер Аллаһ. Мәсәлән, ныклы иман бирсәң иде, хәләл ризык бирсәң иде, менә шулай итеп берничә тапкыр кабатлап сорарга кирәк. Менә шушы э, ни э, мисаллар китерде инде. Һәм шулай ук монда э, ни э, менә шушы кайбер эшләребез кайбер изге гамәлләрнең кабул булмавына сәбәп булып тора. Һәм монда шулай бер хадис килә, Муслим җыентыгында килә, "Мен ата аррафан фасалаху ан шайин лам юкбал лаху салатун 40 лейлатан" ди. Кем ди, шулай ук монда инде иң шулай ук зур гыйбадәт, дога да зур гыйбадәт. Монда намаз турында. Әгәр дә ди, берәр кеше ди, күрәзәчегә, сихрчегә барды да һәм берәр нәрсә сорады икән ди, Аның 40 көн буе ди намазы кабул булмый ди. Менә бу шулай күрсәтә сихерчегә баруның куркынычлыгы турында. Ул намазын кая баргач ди? Сихерче күрәзәчегә баргач ди. Сихерче күрәзәчегә бара икән ди, 40 көн буе намазы кабул булмый. Харам ризык ашасак, догабыз кабул булмый. Сихерчегә барабыз икән, 40 көн буе Менә син укыдыңмы, укымадыңмы, намаз кабул булды. Әмма ләкин бу әйтми, 40 көн буе отпускка киттем, намаз укыйсы юк дип. Юк, син биш вакыт намазыңны укырга тиеш. Әмма ләкин син кабул булмый. Әҗер савапсыз кала. Син галочканы куя укылды, ләкин бер ни әсәре дә булмый кыямәт көнендә. 40 көн буйлап карагыз, шуңа күрә күрәзәчеләргә бару, сихерчеләргә бару, алардан нәрсәдер булса сорау, ул катгый тыелган. Мусульман кешесе ул бары Аллаһ Тәгалә сүзенә генә ышана һәм шуның белән генә яши. Һәм шулай ук әйтә, Ла якбулуллах салат ахадикум иза ахдаса хатта ятаваддады. Әгәр дә берәр кеше Аллаһ Тәгалә кабул итми ди кешенең намазын ди, Әгәр дә тәһарәте бозылса ди, тәһарәтен алганчыга яңартканча хәтлек ди. Бу шулай күрсәтә, кайбер гамәлләр безнең гыйбадәтебезне кабул булмаска сәбәп була. Менә шушы кайбер гыйбадәтләребезнең кабул булуына үзенең шартлары бар. Шуңа күрә шушындый мисаллар китерә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Менә безнең тәһарәтебез өчен Тәхарәт шарт булып тора. Әгәр дә тәхарәтебез бозылды, тәхарәтебез булмады икән, намазыбыз кабул булмый. Пәйгамбәрбез шуның белән мисаллар китерде, гыйбадәтләребезнең олуг гыйбадәтләребезнең кабул булсын өчен иң зур сәбәпләрен, догабыз кабул булсын өчен хәләл ризык, намазыбыз кабул булсын өчен безгә ярамый күрәзәчегә, сихерчегә йөрергә, һәм намазыбыз кабул булсын өчен инде тәхарәтле килеш тәхарәтле булырга кирәк. Менә шушы булды безнең э, шушы мисаллар инде һәм алла монда тагын бер нәрсәне искәртергә кирәк менә алла тәала яхшы һәм яхшыны гына кабул итә дидек яхшы гамәлләребезде алла тәала кабул итә әгәр дә без ихлас булсак һәм шушы изге гамәлләребез пәйгамбәребез саллаллаху алейһи вәсәләмнең сөннәтенә муафик булса Ягъни безнең гамәлләребезнең кабул булуының ике шарты бар. Менә шушы хадистан алына. Иң беренчесе ул ихласлык, ягъни Аллаһ ризалыгы өчен эшләү. Кеше өчен түгел, ә Аллаһ өчен эшләү. Ә икенче шарты Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм юлыннан булу, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм өйрәткән буларга тиеш ул эшне. Менә өммәтем, эшләгез, менә шулай дөрес дип инде. Ягъни динебездә буларга тиеш. Әгәр дә ул динебездә юк икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм өйрәтмәгән икән, Без динни генә ихлас булсак та, Аллаһ Тәгалә кабул итми. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху аны безгә өйрәтмәде, кушмады. Һәм шулай ул сөннәте бездә бар. Ну, мисал китерик, мәсәлән, илә намазы 4 рәкат фарыз безнең. Берсе әйтә, мин, мин яшь дим, мин көчем күп дим, инде алты ракат укый алам, әйдә мин алты итеп укыйм, ди. Көн саен алты ракат итеп укый башлый. Аллаһ Тәгалә кабул итми аны. Чөнки Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребез аша әйтте безгә, дүрт кенә укырга, өйлә намазының фарызы дүрт ракат кенә. Сөннәтләре турында әйтмибез, фарызын әйтәбез инде. Кабул итми. Чөнки, мәсәлән, берсе әйтә, Рамазан ай 30 көн бит инде, 30, 29 инде, димме? Мин ди, көчем ди, нашат күп миндә ди, сәламәтлегем дә ди, мин ди, ике ай тотачакмын ди, подряд ди Рамазан. Гаетем дә юк ди. Аллаһ Тәгалә кабул итми аны. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтте, Рамазан ай ул 30 көн, яки 29 көн инде ай белән карала инде. Аллаһ Тәгалә шуны кабул итә. Әгәр дә без үзебездән истәп, нәрсәдер инде кушасыгыз килә икән, Аллаһ Тәгалә кабул итми. Әмма ләкин нәфил уразалар, нәфил намазлар бар, ансы моңа керми, ансы икенче мәсьәлә. Әмма ләкин без фарызны шулай итеп арттыру, шулай эшләсәң яхшырак дию, менә ул инде Аллаһ Тәгалә кабул итмәгән гамәлләргә китерә инде. Һәм шуңа күрә менә шушы яхшы гамәлләребез, изге гамәлләребез кабул булсын өчен гел ике шартыбыз бар. Ихласлык һәм шариятыбызда, динебездә булу инде. Шуңа күрә бер гамәл эшлибез икән, без сорау бирергә тиешбез. Ихласмы мин? Пәйгамбәребез өйрәтеп калдырдымы безгә дип инде. Менә шушы вакытта туры килсә, шушы шартларга безнең инде Аллаһ Тәгалә гамәл гыйбадәт гамәлләребезне, изге гамәлләребезне кабул булачак инде. Әгәр дә инде